Alo diňleýän başlyk.
Şu Änewdäki jaý biri satyn almana barýa, şony görkez. Özem klient bilen normalny gürleş. Kliendiň göwnüne degäýseň, menem seňkä degerin. Göwnüňe.
Bolýa düşündim başlyk. Diňleýämaç. Ýene birem dokument elter. Onam alyp galla taksi puluny berip goýar. Düşündiňmi? Balýabaş.
Bolýabaş.
Salowmaleýkim. Kerim baýam sen?
Waleýkimessalam. Hawa men Kerim amja. Ýene bir gezek salowmaleýkim. Waleýkimessalam. Ine şu jaýam Jakob Design-yň salan jaýy. Arabski stilde. Seret, jaýam bir hili edil men ýaly göterýär gireninden hä, göwnüňi. Gowy eken, gowy eken oba.
Gaty gowudyr.
Seret indi geçeli aňyrlarynam görkezeýin men saňa. Aha. Howlyny görýäňmi? Nähili giň, gaty giň. Eger-de şu howlylarda balak golan bolsa bar-a, muny öz rekordini täzeden döwmek üçin Hajy muny geýerdi. Düşünýäňmi? Hajyň balagy ýaly giň bol diýýärler, gaty giň. Özem edil men ýaly göwnüňi göterýär bu. Seret. Ine, muň içinde sauna bar, basseýka bar. Salowmaleýkim.
Waleýkim essalam.
Kerim kanaý dost? Hawa, men, men, azajyk garaşaý-da dost. Barjak häzir. Dost, howlukýadym da welin, birje men. E, wagtym diýip şu taýda-da ösümlik duranok, şulam adam. Garaş diýdimmi, garaş-da, çypar içýän. Ýör, agamjan, içi bilenem tanyşdyraýyn men. Içine-de gireli. Eý, tüweleme, hakykatdanam gowy eken. Hawa seret agamjan jaýyň içini bar entek doly taýynlamadyk ýagny klient janyň siziň islegiňize görä özüňiz isleýişiňize görä ene jakob dizaýna ýüz tutup bilýäňiz içini remont edip beribilýär özem seret jaý podwaly bar birinji ikinji etažy bar i mansardasy bar jemi dört etaž bolýar bir domy tutuş özüň satyn alan ýaly gözüňe gelýärmi. Dos bölýänem bolyn. Wagtym çäklirakda. E, ýürege düşdüň-ä, e, sypatyňy meň çagalykdaky çeken suratyma jan giren ýaly gylyp dur diýdimmi, dur-da, berjek şo taksi puluňy. Ölümi gowy eken, bahasy näçe muň? Bahasymy?
Ýör, özem şuň ýok ýerini gidäýeli-le, degýändir bahasyna-da. Mesele ýok, gowy eken.
Ýör, ikinji etaja galaly.
Ýör, ýör. Seredin-ä, Anjan. Ine, bärem kinoteatr bolmaly. Что, indi bular ikinji etaž, aşakdaky tere çeýip synlabermeli. Gorkýan gerek. Arkaýyn ol gaçmaýan, ol sen gaçdyň hem elimdäkini gaçyrmaýan. Ynamjan, öýüň içi bilen hem tanyşdyň, daşy bilen hem tanyşdyň. Hawa. Umuman, kemçilik ýokdur, gülli çyrely gözläp hem tapyp bolanok. Jaka dizaýnyň eden işi sebäbi düşünýäňmi? Dost, bolmasa men ýöräýin-de. E, ýene bir gezek gelseň häzir şapbat beri kelläň 180 gradus aýlanyp her gezek döner ýeňde geç ýup arkaňy damarýalak edýän düşündiňmi? Inamjan e, seret üns berme oňa. Biz etmeli zadymyz diňe notariusa gidäýmeli bolýar. Nämäň notariusa?
Maňa Ýakup aga dokument ber diýip ugratdy. Sen klient dämi? Ýok, dokument tabşyrmana geldim men. Aý sen sypatyň gursun. Agamjan, adyňa dönen, emme adyňa dönen. Bäş çemçe ganym geç agamjan. Ýör jaý bilen tanyşdyraýyn men seni. Bare sypdyrsana, indi men wagtym doldy. Agam, ýol kiraýym beräýde gaýtjakman men.
Men wara, sen diýip bilýäňmi, ne gözel klientim sypdyrdym. Indem sen bar sypdyr şu taýdan.